Immaġina xenarju fejn kollox li nafu dwar il-ġranet tal-aħħar jinsab biex jittrasforma, fejn it-twemmin antik jikkonfluwixxi ma' rivelazzjonijiet tal-għaġeb. Inti wasalt biex tibda vjaġġ li jisfida l-għarfien tradizzjonali, jiżvela sigrieti moħbija fil-paġni ta' ktieb antik, narrattiva li tista' tibdel il-fehma tiegħek tad-dinja f'minuti biss. Ibqa' magħna u skopri s-sinjali misterjużi u inkredibbli li jistgħu jkunu qed jinfetħu quddiem għajnejna. Inti ppreparat għal din ir-rivelazzjoni? Żomm għajnejk fuq l-Iskrittura Mqaddsa, differenti minn kwalunkwe ktieb tal-istorja li tista' ssib fil-libreriji pubbliċi. Il-Bibbja tirrakkonta avvenimenti mill-ħolqien tad-dinja sal-aħħar żminijiet. Ġesù għallimna biex nisru u nitolbu, Iżda x'għandna nkunu qed infittxu? Żgur li ma rridx li nħarsu passivament lejn is-sħab nistennew ir-ritorn tiegħu. Riedna nkunu attenti għall-avvenimenti tad-dinja u nirrikonoxxu s-sinjali li jgħinuna nippreparaw. Dawn is-sinjali huma bħal twissijiet, għalhekk ejja nesploraw Mattew 24, fejn id-dixxipli jsaqsu lil Ġeż dwar is-sinjali tar-ritorn tiegħu. X'nagħmlu jekk ma nkunux nafu meta se jiġri? B'risposta għal din il-mistoqsija, Ġest ta risposta ċara u diretta. Nistgħu nirringrazzjaw lil Alla għal rispons daqshekk ċar f'Mattew 24:35. Waqt li Ġest kien bilqiegħda fuq l-għolja taż-żebbuġ, id-dixxipli resqu lejh privatament u staqsew, Għidilna, meta se jkun meqrud it-tempju, u x'se jkun is-sinjal tal-miġja tiegħek u t-tmiem tad-dinja? Ġesù wieġeb, Oqogħdu attenti li ħadd ma jqarraqkom. Ħafna jiġu f'ismi, jaffermaw is-setgħa tal-isem li tappartjeni lili, jgħidu, Jiena l-Kristu, il-Messija, l-Imżejjen, u jqarrqu b'ħafna. Fil-ktieb tar-Rivelazzjoni, hu jipprovdi tweġiba ħafna aktar dettaljata u komprensiva, iżda hawnhekk hu jagħtina sommarju tas-sinjali li jippreċedu l-wasla tiegħu. Id-dixxipli resqu lejn Ġeż bil-moħbi waqt li kien bilqiegħda fuq l-għolja taż-żebbuġ. Din il-konversazzjoni sseħħ f'Mattew 24 3:36. F'dan il-pass, hu jsemmi erba' sinjali distinti tal-miġja tiegħu. L-ewwel sinjal huwa diżastri fid-dinja, inklużi gwerer, ġuħ u terremoti. Il-Knisja, mhux id-dinja, hija t-tieni sinjal tal-miġja tiegħu. Dan iwassalna għat-tielet sinjal tal-aħħar żminijiet, it-tbatija ta' Ġerusalemm. Imbagħad, Ġess jgħid li r-raba' sinjal tal-miġja tiegħu jiġri immedjatament wara dak. Għalhekk, inkunu nafu meta hu ġej u nkunu lesti. Ma jkun hemm l-ebda riskju ta' profeti jew messiji foloz meta jidher dan is-sinjal. Ma jkun hemm l-ebda qerq. U kollox jiġri malajr. Dak li jiġri huwa eklissi totali tad-dawl naturali, ix-xemx tiċkien, u l-kwiekeb jaqgħu. F'Mattew tnejn erbgħa tnejn disgħa tlieta waħda, fil-Bibbja Amplified, huwa miktub, Immedjatament wara t-tribulazzjoni ta' dawk il-ġranet, ix-xemx tiċkien, u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu, u l-kwiekeb jaqgħu mis-sema, u l-poteri tas-smewwiet jitħawdu. U mbagħad jidher is-sinjal tal-Iben tal-bniedem fis-sema, u t-tribujiet kollha tal-art, speċjalment l-Iżrael, jibku, jindmu mir-ribelljoni tagħhom u ċ-ċaħda tal-Messija. U jaraw lill-Iben tal-bniedem ġej fuq is-sħab tas-sema b'kapaċità u glorja kbira, brillanza u splendur. U hu jibgħat lill-anġli tiegħu b'tromba kbira, u huma jiġbru lill-magħżulin ta' Alla mill-erbat irjieħ, minn tarf wieħed tas-smewwiet għall-ieħor. Hemm ħafna previżjonijiet bħal dawn fil-Bibbja. Isaija wkoll jara dan, jgħid li s-smewwiet jintwew bħal ktieb, kif hemm miktub f'Isaija 34:4 fil-Bibbja Amplified, l-ost tas-smewwiet idub, u s-smewwiet jintwew bħal ktieb, l-ost kollu tagħhom, il-kwiekeb u l-pjaneti, ukoll jintefgħu, bħal werqa mwiet fuq id-dwieli u tin mwiet fuq is-siġra tat-tin. Id-dawl naturali jisparixxi u jibqa' biss id-dawl artifiċjali biex jilluminaw l-art x'inhu jiġri? X'inhu għaddej? In-nies jistgħu jistaqsu. Dan hu il-insara jgħajtu. Ix-xemx, il-kwiekeb u l-qamar jieqfu jixegħlu. Ftit qabel dan l-avveniment, Alla jitfi dwal tas-sema biex jipprepara għall-brillanza tas-sajjetta li timmarka r-ritorn tiegħu. Imbagħad hu jiġi fuq is-sħab lura lejn id-dinja u niltaqgħu miegħu. Ma nistgħux niġbru f'stadju terrestri għax m'hemmx wieħed kbir biżżejjed biex jakkomoda tali folol enormi. Niltaqgħu miegħu fl-arja u dan ikun biżżejjed. Mhux ħaġa fantastika? Meta tara dawn il-ħwejjeġ kollha, taf li hu qed joqrob, għaddej biex jidħol, u jgħid. L-Iben tal-bniedem jiġi wara dan il-perjodu ta' tribulazzjoni. Hawnhekk, it-tbatija ta' qatt ma' Mattew 24, 21 biex tipponta għal perjodu speċifiku ta' tribulazzjoni kbira. Il-frażi avverbjali immedjatament wara tenfasizza li dawn is-sinjali ċelesti u l-miġja ta' Ġesu' seħħu wara l-perjodu ta' tbatija kbira, kif deskritt f'Marka 24, 1, 15-il 28. Disturbi ċelesti, L-aħħar żminijiet jiġu b'disturbi kbar fis-smewwiet, sema dlam, Kwiekeb jaqgħu, it-taqlib tal-forzi ta' din l-età u fl-aħħar il-miġja ta' Ġess. Fil-miġja tiegħu, hu jiġbor il-magħżulin minn tarfijiet tas-smewwiet. Dawn l-avvenimenti x'aktarx jirreferu għall-miġja tiegħu fl-aħħar taż-żmien tat-tribulazzjoni, li jikkorrispondi għall-ħin tal-ġudizzju tan-nazzjonijiet. Diversi passaġġi profetiċi jiddeskrivu d-disturbi kożmiċi li jippreċedu u jdawru r-ritorn glorjuż ta' Ġes. Kif Ġol 2 għaxra fil-Bibbja Amplified, Quddiemhom l-art titħawwad, is-smewwiet jirtremblu, ix-xemx u l-qamar jiskuraw, u l-kwiekeb jitilfu l-brillanza tagħhom. Kif deskritt fir-Rivelazzjoni sitta tnax-il erbatax-il fil-Bibbja Amplified, Ħarist meta fetaħ is-sitt siġill, u kien hemm terremot kbir, Ix-xemx saret sewda bħall-ħarir tal-bajd, u l-qamar kollu sar bħal demm, il-kwiekeb tas-smew wiet waqgħu fuq l-art bħal siġra tat-tin tarmi l-frott tagħha meta tħawwad b'riħ qawwi, is-sema rtira bħal scroll meta jkun rullat, u kull muntanja u gżira tmexxew minn posthom. Is-sinjal tal-iben tal-bniedem jidher fis-sema. Huwa diffiċli tgħid x'inhu eżattament dan is-sinjal. Jidher li jippreċedi r-ritorn tiegħu, kif deskritt f'Rivelazzjoni dsatax il-ħdax il. Forsi dan is-sinjal huwa b'xi mod relatat mad-disturbi kożmiċi inkredibbli li jippreċedu dan l-avveniment kbir. F'Rivelazzjoni dsatax il-ħdax il huwa miktub, Issa rajt is-sema miftuħa, u ara, żiemel abjad. U dak li qiegħed fuqu kien jismu Fedeli u Veru, u fil-ġustizzja, u jiġġudika u jagħmel gwerra kontra n-nazzjonijiet ribelli. Lil hinn mis-sinjali fis-sema, hemm sinjali oħra tar-ritorn tal-Mulej. Xi tħoss meta tistudja dawn ir-rivelazzjonijiet? Din hija biss il-bidu ta' vjaġġ profond ta' għarfien permezz tal-paġni tal-istorja u l-fidi. Kull skoperta, kull sinjal li nesploraw illum jiftaħ il-bieb għal mistoqsijiet ġodda u tweġibiet tal-għaġeb. Iżda ftakar, Dan huwa biss framment ta' univers mimli misteri u veritajiet moħbija. Jekk int affaxxinat, intrigat, jew saħansitra sfidat minn dak li smajt, ma tieqafx tesplora. Segwi l-kanal tagħna biex niskopru enigmi oħra flimkien. Ikkummenta b'interpretazzjonijiet tiegħek u aqsam dan il-vidjo. Ma' kull sehem ġdid, nespandu orizzonti u nilluminaw toroq oħra. Inti lesta għall-iskoperta li jmiss? Għax aħna għadna kemm bdejna. Narawkom fil-vidjo li jmiss.